Meta nsuq ir-rota dejjem nkun attent, nobdi dejjem il-mamma u nilbes il-helmet, hekk ma nweġġax żgur. L-iktar aċċidenti komuni li naraw fit-tfal huwa fil-fatt tfal li jaqgħu minn x'imkien, jaqgħu minn x'imkien ehm, mhux qed ngħid mill-għoli, forsi ehm, minn fuq is-sodda jew minn ġol kott jew minn fuq xi mejda jew xi siġġu. Ehm, ħafna drabi l-iktar ħaġa li tinkwetana jekk ikunu ħabtu rashom. Ovvjament il-prekawzjonijiet li rridu nieħdu huma eh, li noqogħdu attenti li impoġġu tfal tagħna f'postijiet iktar sikuri u eh, ma naħdux for granted li mhumiex se jaqgħu għaliex ħafna drabi eh, mit-tfal naħsbu li mhumiex kapaċi jiċċaqalqu b'tali mod li jaqgħu, ma fil-fatt ma jispiċċaw jaqgħu, ovvjament nispiċċaw bl-inċident. Inċidenti li fihom tintlaqat ir-ras għandhom jittieħdu bis-serjetà. Hawnhekk qed nieħdu inkonsiderazzjoni wkoll inċidenti li jolqtu l-moħħ, il-qurriegħa u anke l-għadma tar-ras. Meta xi tfal jaħbtu rashom, x'għandu wieħed jagħmel bħala l-ewwel għajnuna? Ovvjament jiddependi l-mod li jaħbtu rashom. Jekk ħabtu rashom mitlufin minn sensihom l ħaġa li ħa tagħmel tqabbad il xi ħadd biex iċempel Ambulanza. Però sakemm tiġi l-ambulanza importanti li naraw li m'hemmx m'hemmx injuries oħrajn, jiġifieri importanti ħafna l-għonq. Jekk hemm xi mitluf minn sensih, ma nċaqalquhx ma jmurx ikun hemm xi problema fl-għadam tal-għonq li jista' jkun li meta nċaqalquhom aħna stess nikkawżaw iktar problemi. Però ħafna drabi dan huma affarijiet rari ħafna. Jiġifieri importanti li naraw li mhux ħiereġ demm, jekk ikun ħiereġ id-demm ħanpoġġu xi ħaġa Ratba u nafsu sew sakemm jieqaf dan id-demm jekk hemm gundalla napplikaw is-silġ jew xi ħaġa kiesħa bħal pereżempju naf xi barza piżelli minn ġol-freezer ingeżżuha ġo xi xugaman u nagħmluha Eh, fuq il-ferita. Ovvijament ma tnara daqsxejn xed jiġri. It-tifel jew tifla issa qamu qegħdin jibku, għajnejhom eh, jidru normali, jew qed jitwerċu, jew xed jirremettu, dawn affarijiet kollha l-importanti li naraw jekk qed isiru eh, jew le. Però ovvjament dejjem tajjeb illi meta s-sitwazzjoni tkun mbagħad immiljrat ruħha Inkellem mat-tabib biex inkunu ċerti li m'hemm xejn iktar. Id-demm xi kultant ibeżża', b'mod partikolari meta jibda ħiereġ b'ċertu ammont. Però jista' jkun li dan l-ammont ta' demm ma jkun xejn. Kemm hu aktar perikoluż li jkun hemm demm li jkun qed jifforma ġewwa r-ras? Din hija xi ħaġa serja ħafna. Il-moħħ jinstab Ġo spazju, konfini, stretti ħafna, ġifieri jekk ikun ħiereġ id-demm, dan id-demm jista' jibqa' jintela' ġewwa r-ras u jimbotta partijiet tal-moħħ lejn naħa waħda. Ovvjament il-moħħ imexxi l-funzjonijiet tal-ġisem kollha u jekk il-moħħ ma jkunx jgħodd fi spazju komdu, biex ngħidu hekk, il-pressjoni ġewwa r-ras ħa titla' iktar u ovvjament dan ħajkollu effetti fuq il-mod kif nieħdu n-nifs, eh, il-mod kif kif kif dak li jkun eh, jirraġuna se jkollu effetti fuq il-qalb, jista' jkollu ħafna effetti li jista' jkunu serji u fl-aħħar mill-aħħar ukoll li waslu għal-mewt. Inċident lir-ras jista' jwassal biex it-tfal ikollhom concussion. Din tista' titfaċċa sigħat wara li jkun seħħ l-inċident. Concussion tfisser li għal ftit ħin il-moħħ ma jibqax jiffunzjona kif suppost. Ħafna drabi dan ifisser li dak li jkun ikun mitluf minn sensih u meta jiġi f'tiegħu Ħafna drabi dak li jkun ma jiftakarx x'ġara. Ovvjament din hija xi ħaġa serja ħafna u importanti li li dejjem dejjem dejjem nċemplu ambulanza u dak li jkun jittieħed l-isptar għal iktar kura. Tikka aktar dwar saħħtek. Nisimgħu ħafna każijiet ta' anzjani li jibdew iħossu li qed jitilfu mis-smigħ. Riċerka li saret fl-Istati Uniti turi li l-problemi ma jkunux biss fil-widna, iżda jista' jkun hemm tibdil fl-attività li tkun qed isseħħ fil-moħħ. L-esperimenti saru f'ambjenti differenti, kemm ambjenti siekta kif ukoll ambjenti mimlija storbju. Fiż-żewġ xenarji, l-anzjani kellhom diffikultà biex jipproċessaw il-kliem u t-taħdit li kien qed jingħad lilhom. Wara li saru skans fuq il-moħħ, irriżulta li l-moħħ kien qed isibha diffiċli jipproċessa l-ħsejjes. Jidher li xi ċelloli fil-moħħ, aktar mal-persuna tikber, aktar jibdew jitilfu l-funzjoni tagħhom. B'hekk importanti li mal-ewwel sinjali il-persuna tieħu ħsieb, ħalli b'hekk il-proċess isir aktar bil-mod u jiġu evitati ħsarat irreparabbli. Tikka aktar dwar saħħtek għada.